Wagi d Transworld Radio i ken-isiwlen s taqbaylit. Am s lxir fell-awen ay atmaten di setma laqbayl. Lfejar. Lfejar d lwaqt mi ara yexfu ṭṭlam. Lwaqt mi ara susmen igad isawlen seg ṭṭlam. Lfejar d lwaqt mi ara d-yuki bunadem ad yeffeɣ ɣer lxedma n wass ajdid s tazmert tajdiṭ i s-ifka Rebbi.
Lmumen yettqelliben adif si lesrar Rebbi. Mi ara yaweḍ ɣer lɣard-is deg dqiqa ddunit-is tettufeǧǧeǧ am akken ila lḥal mi ara d-iban yiṭij zik ṣṣbeḥ ɣef yiran idurar. Deg dqiqa, kullec yettberriq s tafat iṣfan. Zemreɣ a wen-iniɣ Yeḍra yid-i wayen ur jerrbeɣ ara deg ddunit uayetma. Af akken mi lliɣ deg lkar, yeččur-d wul-iw d lferḥ u ttruɣ deg lferḥ ayetma. Ččurent wallen-iw d imeṭṭawen. Lehna d-yersen deg wul-iw d ayen ur jerrbeɣ ara merra deg ddunit-iw. Ḥusseɣ iman-iw xfifa u ḥusseɣ belli Rebbi yella yid-i.
Ṣṣut-nni ay teslam d ṣṣut yiwen ilemẓi ijerben lɛejb-agi n ṣṣer wis tmanya. D ṣṣer-agi ara nmeyyez lwaḥi d iḍ-agi ayetmaten d isetma. Ṣṣer n lɛejb. Amek Rebbi di ṛṛeḥma-s, yesseḍher iman-is i yiwen ilemẓi ilan d ineslem. Yuɣal-d imiren d amasiḥi. Carigiya, nmeyyez sebɛa lesrar Rebbi. Sser lxaliqa n ddunit, amek Rebbi ixleq argaz d tameṭṭut ikemlen. Sser wis sin, amek i d-yekcem lbaṭel di ddunit ikemlen isexser-itt. Sser wis tlata, cariɛa Rebbi yessken-n i bunadem anida ixuṣ, amek ur yesɛara s iman-is tazmert ad d-yaɣ lumuṛ Ṛebbi. Sser wis ṛebɛa d sser n ṛṛeḥma Ṛebbi, amek yebɣa ad aɣ-yeɛfu ulamma nenufeq fell-as. Sser wis xemsa, sser wis setta, sser wis sebɛa. Tlata n lesrar f uḍher n win yettusemman d awal Ṛebbi, d ccbiḥa Ṛebbi iman-is, win yellan mebla ddnub, i d-yusan ad d-yefk iman-is d lefdi iwakken ara nfehhem sser wis sebɛa amek nezmer ad nesɛu ttaḥqiq n lɛafu d tudert n dayem di laxert ataya ayetmaten di setma dɛawa merra ay nmeyyi ccehragi umneɣ ad aɣ-ihder rebbi iḍ-agi ad aɣ-isefhem sser wis tmanya s cchada yiwen ilemẓi d aqbayli iqelben tidet rebbi Ḥaku-yaɣ a gma acu yeḍran yid-k.
Dagi d akli d gma-twen Si Jerjer, bɣiɣ a ken-id-carkeɣ s wayen ɛaceɣ, s wayen yeḍran deg ddunit-iw merra, deg wayen yeɛnan Anadi ɣef tidet, anadi ɣef lehna d rreḥma deg wulawen. Lliɣ sebɛṭac n sna deg leɛmer-iw asmi kecmeɣ ɣer llisi. Ussan anda nella nḥemmel Mengellat, nḥemmel Crif Xeddam d Newwara. Nteddu d ddunit akken ddan yid-s merra wayetma lwext-nni. Lameɛna asmi wwḍeɣ ɣer l'université, aṭas n tiktiwin i d-iwwḍen ɣer yilleɣ-iw. Nudaɣ ɣef tidet, meɛna mazal ur ẓriɣ ara d acu-tt. Nniɣ ahat ad tafeɣ deg wayen ara xedmeɣ s yiman-iw nekkini. Nniɣ ahat zemreɣ ad ṣeggmeɣ lumuṛ, bac ad d-ters lehna, bac ad tili tidet deg wayen ttɛiciɣ. Lweqt iɛedda, mazal ur ufiɣ ara kra n webrid. D tidet, neɣra aṭas ay nnuda, meɛna tafat mazal ur d-tban ara. Tfuk leqraya, medlent tewwura. Yewweḍ-d lweqt, nerfed abeckiḍ, nruḥ ad nesɛeddi lɛesker, am ayetma merra. Nedder ddunit, nurga. Aṭas ay neswa, nbern ula d igerra. Nebḍer mi s-nenna belli d win i d abrid n lehna. Meɛna ayetma, tidet ad awen-tt-iniɣ, lehna mazal ur d-tris ara. Ifuk lɛesker, nebda lxedma. U mazal-iyi mazal-iyi ttnadiɣ ɣef tidet i fawin d-hedreɣ i tazwara. Qbel ad nadiɣ ɣef Rebbi. Am aṭas n wayetma, aṭas i nudaɣ ɣef yiman-iw, steqsaɣ ɣef yidles-iw, ɣef tmeslayt-iw, ɣef umezruy n tmurt-a. Anadi-agi ɣef umezruy, ɣef tmusni n tmurt-a, yessaweḍ-iyi ar tmurt imuqaren ɣer daya. Akken teẓram a ayetma wid iɣran cwiya n tarix, Aṭas i ɣ-icurken deg wayen yeɛnan tudert-nneɣ. Lbenyan-nsen, ma tebɣam, d ayen i yi-iɛeǧben aṭas, ɣef wakken ufiɣ belli lejdud-nneɣ ssnen, llan d lɛibad yesɛan lɛeqliya, yeẓran d acu bennun. Deg wayen akken i d-ẓriɣ akk ldin-a, zemreɣ a wen-d-iniɣ d ayen i yi-ikurjen aṭas, ɣef wakken tuɣ yuɣal-iyi-d rruḥ, Yuɣal-iyi-d rruḥ umneɣ s iman-iw belli sɛiɣ laṣel. Deg ussan sɛeddaɣ din iɣerdaya, yiwen wass mlaleɣ-d yiwet tmeṭṭut d tamasiḥit, ɛni tumen s Sidna Ɛisa. Tameṭṭut-agi tɛawen-iyi aṭas af akken ddiɣ yid-s u tqeddem-iyi-d argaz-is Bdiɣ ttqessireɣ yid-s ɣef lumuṛ n Ṛebbi, ɣef wayen ttnadiɣ, ɣef kra n tiktiwin i d-yellan deg uqerruy-iw. Deg uqesser-nneɣ, newweḍ armi i nufa belli lejdud-nneɣ llan aṭas deg-sen wid yessnen Sidna Ɛisa. Nesɛedday un wass akken lwaḥid, wazekkaw-nni nruḥ ar temdint nniḍen, anda mugreɣ yiwen umessiḥi niḍen u qeṣreɣ yis-s diɣen. Nqeṣṣer-d aṭas ɣef wuguren i d-nettmagar deg tmurt-a. Zemreɣ a wen-nniɣ a ayetma, wwḍeɣ armi d imeṭṭi, ɣef wakken yeččur-d wul-iw s leḥzen u ḥusseɣ i lbaṭel iḍerrun gar lɛibad. Ihi, gma-tneɣ agi zemreɣ a wen-iniɣ, iẓul fell-i seg wul yeṣfan u yuder-d isem n Sidna Ɛisa. Sɛeddaɣ yid-s kra n sswayeɛ, mbeɛd furqeɣ. Ddmeɣ-d lkar bac akken ad d-uɣaleɣ ɣer tmurt. U dagi, zemreɣ a wen-iniɣ, yeḍra yid-i wayen ur jerrbeɣ ara deg ddunit u ayetma. Af akken mi lliɣ deg lkar, yeččur-d wul-iw d lferḥ u ttruɣ deg lferḥ, a yetma. Ččurent wallen-iw d imeṭṭawen. Lehna d-yersen deg wul-iw d ayen ur jerrbeɣ ara merra deg ddunit-iw. Ḥusseɣ iman-iw xfifeɣ u ḥusseɣ belli Rebbi yella yid-i. Sidna Ɛisa yekcem-d ul-iw Wakka i bdiɣ tikli-w deg ubrid n tudert n lebda. Deg wass n ar ass-a, amɛic-iw yettwabeddel merra, ɣef akken ufiɣ deg ul-iw belli tudert u lɛinṣer n tudert deg yiman-nneɣ i yella, mačči ṣṣber ara ɣ-d-yekk. Ihi, deg wass n ar ass-a, mazal-iyi leḥḥuɣ deg ubrid n Sidna Ɛisa. Ttẓallaɣ, ɛebbdeɣ Ṛebbi, u qqaṛeɣ awal-is, u ṭṭalabeɣ deg-s bac akken a yi-mmel tafat-is.
Amek izmer bunadem ad isell i ṣṣut Ṛebbi deg ddunit-nneɣ n wass-agi? Mi ttwarfeɛ ɣer igenni deffir lmut taḥagwines, Sidna Ɛisa yenna-asen i ṭṭulba-s, Ad sutreɣ i baba, ad awen-d-yefk am ṣṣber nniḍen i wakken ad izdeɣ dayem yid-wen. Netta d ṛuḥ n tidet nni ara ken-issaḥfḍen irkul, ad ken-ihdu ɣer tidet irkul. Truḥ lqudus ifeǧǧen wul n gma-tneɣ akken i dag lkar ass-nni, imla-yas belli si Ɛisa ay d abrid, d tidet, d tudert, yettawin bunadem ɣer Rebbi. Izmer ad ixdem annect-agi fell-ak, fell-am, ma s wul-ik, irkul, tettqellibeḍ tidet d lɛafu, lawk d Rebbi yiman-ik. Am akken idder Rebbi ass-agi, nessen diɣen idder si Ɛisa ɣer uyeffus-is. D Ruḥ Lqudus i yeǧǧa-k ddunit, Ruḥ-nni i ttilin di mkul amkan i yezmeren ad k-yessedher, ad kem-yessedher sser-agi wis tmanya, tura, akken tettḥessiseḍ. Ur tettiliḍ ara weḥd-k a gma, deg uqelleb-ik. Ma tqableḍ si nneɛisa d ameslak-ik, ma teqqireḍ s ddnub-ik, teqqareḍ-as i Rebbi tewmneḍ, iceggeɛ-d si nneɛisa, ad immet, ad imeḥḥu ddnub-ik, ad tǧerbeḍ lefraḥ-nni i ijerreb gma-tneɣ, lxaṭer ad tissineḍ Ṛebbi imlil-d yid-k, iɛeffa-yak s yisem n Lmasiḥ. Ul-ik ad yuɣal imiren d lmuqeddes n Ṛuḥ Lqudus, lmeɛna fhem, seg wass-nni ur tettiliḍ ara iman-ik i wakken ad txedmeḍ lebɣi-inek, imi tettufdiḍ s ssuma tameqqrant s idammen n Lmasiḥ. Seg wass mi teqbleḍ Sin Ɛisa d amslek-ik, Ruḥ Lqudus ilan gul-ik, ad k-irafeq seg wass ɣer wass, deg iberdan n lḥeqq, armi d ass mi ara teẓreḍ Rebbi udem ɣer udem. Tamurt-iw d tidet d igenni, ur ittili ddnub dinna, ad kecmen ɣer tmurt-nni.

Abdu, addu. Ad ktbet ihi i Muḥend Akli. Boîte postale 349, Monte Carlo, Monaco. Ad ktbet i Muḥend Akli. Tabwaṭ n tibratin 349, Monte Carlo, Monaco. Sutret tektabt-nni d tussman Abdu, addu. Lḥaǧ i d-iteddun ad tsellem anaru n yiniɣ krawat matn-nneɣ yufan lesrar-nni